maita mhuka huru maita samanyanga varidzi vemasango tatenda nzou mariga zvuru hekani mutyora miti Mufamba zvinyoro nyoro vane nzeve dzinenge mahapa. Hekani vane tsimba rinenge chisero. Maita mhizha, maita mutombeni. Hekani vapfuuri vemasanhu. Hekani verunyararo mumasango. Svosve ndiyo mhandu yenyu. Kukwidza nemhino matoenda kwamupfiga nebwe. Hekani samanyanga. Hekani masvinga. Zvaonekwa murura munanga. Hekani nyamatsimba. Siyabonga and love. Eh, tati tidzose maoko samanyanga. Eh, nyanduri wareva. Tatsikawo dunhu renyu kuronda matsimba. Ndingadai ndiri mumwe wamatare asi kungoteedza tsoka dzakatsiga kare. Kwazuvai kwazuvai Zimbabwe, vanun'una vazukuru, vanasekuru vanambuya, ndini Sekuru Chauruka ndauyazve kuronda matsimba kuti tidzidzisane tichingoronda matsimba. Dai vakaenda kare. Tobvunza imi vana matanga kugara mudande ndiani? Ndiani wakatanga kugara mudande? Nhoroondo inoti wedande ndokuyambuka achibva neZambezi kuuya kupinda mudunhu redande. Dande risina munhu riri bani. Mhuka dzemusango savatema tine maonero atinodziita. Heino imwe enzaniso. Tine mitupo yatinoneidzwa nayo. Zvimwe zvidawo zviri pamutupo ibehavior kana kuti macharacteristics emhuka iri musango. Rega ndidzoke kunyaya. Vaera nzou iboka ravanhu rayambuka richibva pamhiri apa pana Zambezi kuri kupoterera kwavanhu vabva Tanganyika, Guruswa, uko kunova kwabva rudzi rwavatema. atingati mashona chaikonzera kuti vanhu vauye vari zvipoka zvipoka ndeaya atinoti mastesheni kuti vanhu vagara panzvimbo iyo mwaka wokurima kana kuti nguva yekuti vanhu vakushe mbeu ikasvika vamwe vaizonetsana nzvimbo dzokusha mbeu ukurwisana ikoko vaibva vatorerana nzvimbo zvaikonzera kuti chimwe chikwata chaisimuka chonogadzira mamwe matende pamberi nokuuya kwakaita vaera nzou. Dunhu rekutanga ratinoona vaera nzou iro rino dande ratatsika nhasi. Zvino mutupo wenzou uyu wakavepo sei? Chimiro kana kuti magariro yatingati character pachirungu kana kuti behaviour ndoo yakakonzera kuti vafananidzwe nenzou. Cherechedzo yokutanga pavayera nzou, muchaona kuti vanhu vanga vaine mhumo muhombe. Tikadzokera kwamashure munhoroondo mukucherechedza, muchaona kuti aya atinoti mabig body kana kuti maheavy weight evagari vedunhu rineri. Vanga vari vanhu vane mhumho mihombe, ndo characteristic kana kuti mucherechedzo wokutanga wevaranzou. Handei nenyaya mberi uko ungagona kuti ko sekuru Chauruka vari kureva kuti kudii, asi nhoroondo neresearch yangu iri kurasi dande chakaripa kuti rifarirwe navanhu ava inzvimbo yaiteedza ruzvi kwaro veika mapani akawanda vanhu vakauya kuzobata nzvimbo iyi vachigara mudunhu rimwe chete vachipararana kuti vawane pekugara pakaringana. Ruri rudzi rumwe chete, misha nemisha ichiteera dande, guruve, barabani, daruweni, poteredza. Mucherechedzo uyu wemhuka wakavepo kwavari sezvizvi. Runyararo, Imimi muri kuita history.

Denha mwana wayo Nzou ugondiudza. Saka uyera Nzou vakaupomerwa zvekare nematunhu mamwe akanga akapoteredza kuti vaionekwa vanhu ava kana rudzi urwu evanhu verunyararo vasina hondo. An elephant is good in fighting and good is good in revenge. It defends its territory. but when it comes to peace munodziona mumasango ungave kufamba kwayo nzou iyo nomutumbi wayo asi payafamba haungainzwi its a great sign of no pride katarisa kuyamwisa kwayo zviito zvenzou hadzi titorei imi vatinoti vana mandlovu nhasi apa mwana wenzou hapamiwe miwe unochohwa chohwa ini ndikati tatongobudana tatotadza kutongovaka imba takonana haa mwana toenda naye mwana tinotakura pana mai ndo pane mwana pana so izvi hatitongori chero angava murume akonana nemukadzi achingoera nzou vana vake anotora kana akava mukadzi achiera nzou akakonana nemurume vana ndinotora haa vana tinoenda navo ndipo mandlovu waunoziva akasiya mwana zvatokwidza anoda nemhuri yake nemwana wake variko zvavo asi in small numbers that was another character yamandlovu asi type iyoyi manje Idei nezvako vana ngave pasimba rekuriritira mhuri madzimai nzou number one number one haa ah, mwana special tinoshanda ini kana tatongoroorwa imba inovakwa navanhu two baba namai baba vachienda neuku mai vachienda neuku saka inini ndeitofanira kutoshandawo ndichitsvaga mari kungava kukanya zvidhina kungava kudini kungava any type of hustle ndofanira kutoripindawo ndichishandawo ndichiwisawo something mumba baba vachiwisawo something mumba tichisangana pakati asi wamugumbura unopurwa kana nezamu agosiya kutsika tsika anokuitei wamudenha ako muerandu madzimai
Ah, tingangoti madzimai enzou kana vachinge vakaroorwa mavanenge vakaroorwa kunyange mimisha yavo hatinyanye ah, kuvatarisira pasi vanogona kutotenge vachitocharenja kunyange varume vavo ah, isu sana malove hatisi vanhu vari ku tivanhu vari ku zvedu tivanhu akanyarara tivanhu anopopota tivanhu veviolence hatina hasha zvamunongoziva kuti nzou haingozodingodinwa chete but hatitorwa kana mazogara kumana madlovha hama one one wo zvavasingashandi but haa ruzhinji rwedu tinoshanda we are active tinoshanda tinotsvaga mari we are active tinoita basa ivo anasamanyanga vacho kurwa kwavo muchaona kuti kushoma elephants really fight at times the partitioned heads giving themselves the opportunities to rule the head. But however, the male elephant can be on a multiple task ndinoreva pamadzimai apa dzinochekwa baba handei now pakukura nekutekeshera kwevaera nzou atangira mudande ndokupararira neguruve nenzvimbo dzakasiyana dzakatenderedza Dande kune chiitiko ichi chakakonzera rumwe rudzi kuti rwunonodaidzwa nechimwe chidawo. Exchange kana kuti kuchinjanwa kwepfuma kuchipiwa mukadzi kwakagara kuriko dunhu nedunhu. Mhandara dzeDande dzaichienda Vanasekuru navakweguru navakuru vedunhu kuenda kunochinjaniswa kana kunoroodzwa rimwe dunhu raikange richibhadhara zvakanaka raida mhandara dzedande rakange riri nechekuMatabeleland tiri muno muSouthern Africa ndoreva pasichigare tisati tava nanaNorthern Rhodesia Rhodesia mademarcations kusati kusina Kuchingori kuchamhembe kweAfrica, rudzi rwemaNdevere ndorwakatanga kunzwa kuzipa kana kunakirwa nemhandara dzedande. Pavaibhadhara zvakanaka, mhandara dzaiuya kusangana pamuganhu. Pavaisangana paya vaichinjwana pfuma yepfuma yehwai, pfuma yemombe, pfuma yezvicherwa vopihwa madzimai. Zvino zvakachidero nechijairira, maNdevere vakatanga kupamba. Vasangana kuya kwavanoti kumarket kunonochinjanwa vaizomhanyisa varume vedanda saka mukumhanya sezvamunoziva kuti munhukadzi simba ishoma vaizopamba wedande akachiuya ndokuvaka musasa patinopa ndichinoti pana nyama yenzou dunhu revaridzi matebeleland uri semusasa wepanosvikira mhandara kuti dzigozokwanisa kuchinjaniswa vavakira musasa imomo vari vanhu vedande

Abantu esikhuluma ngokuti khona ananzou samanyanga tine nzvimbo zinonzi jaunda eh, which means kudla uchienda inzou dzaidya chikafu kana kuti mumera dzirova pasi nxa sikhuluma ngesibongo esithiwa ndlovu nzou samanyanga gambule thobela malinga we also borrow from the vendor uh, where they say thobela eh, Tobela eh, vakangina nesikalamudzi vasvika kuda chiti tai meaning to say those who went into a deep well with a stick that was lit but when it came off it was switched off literally meaning say abangena nesikhuni esasile umlilo saphuma singasela mlilo

When you say nyama yendlovu, lions were attacking indlovu. When you say they couldn't finish the indlovu, so they say there is plenty of uh, elephant meat. Life span kana kurarama kwevaya nzou vanga vari vanhu vakasimba ndokusaka muchiona pamagariro atinaona mademarcations ariko azoiswa nekuda kwemiganhu yenyika utongo nekuchengeta matunhu seri kwana botswana uko tichaona kuti vaelandlovu variko Tikayambuka tikaenda kuZambia tichanoona kuti vaera ndhou variko. Dzika dzika neSouthern Rhodesia tikanosvika kumaZulu uko tichaonazve kuti vaera ndhou variko. Chakakonzera kusarasika kana kusava nezvidao nemutupo kwemutupo wenzou kubreed hakuna kandonda kuvaera nzou. Chinogorodzvarwa chiri gwindiri. Chimwe chinhu chakakonzera kuti varambe vaine mucherechedzo umwe chete. Settlement pattern kana kuti magariro avo vaera nzou vaiteedza nzizi inoiomera nzou kufamba mitunhu yakareba kutsvaga mvura. Iko kunzizi kwadzinoswera enda kororereka kana mashambanzou amunonzwa anonzi mashambanzou ndorobuda zuva dzinotanga dzashamba dzozoenda kunotanga amunonzwa anonzi mashambanzou aya ukusina kuidenha ungatochera muromo pasina zvainokuita Ndoanga ari magariro avo nedande murunyararo saizvozvo nemhuka dzavo. Dzimwe mhuka dzese vaidya, dzimwe mhuka dzese vaiuraya. Kusadya nzou chimwe chisimbiso chikuru chekuvaratidza mutupo. Ko sei vasadya nzou? Zvinondiratidza kuti wedande akaona macharacters akawanda panzou anofanana nemunhu. Iyoyo nyaya yekusadya imwe mhuka muchidya dzimwe mhuka Inokonzera mukufananidzwa vahanzi muyere wemhuka iyi heuno umwe mucherechidzo mukuru. Tiswedera padyo muzukuru ndipendere nyaya yangu. Zvipfeko zvevagari vedande. Saka wedande aiti akaona pakafa nzou, vaitora dehwe renzou vosuka kuya kwatinoti kusuka matewe. Chekerana zvekufuka pakufuka dehwe renzou ivo vari vanhu vane mhumhu mukuru nematunhu akapoteredza ndokuvachivafananidza nenzou. Zvifuko kana kuti zvishongo zvipfeko zvevaera nzou raange riri dehwe rayo nzou vaiti vaiwana payakafa vaideketera kuchekerana dehwe rayo vagoringana matehwe enzou kumatengesa kwavaiita kune mamwe matunhu akavapa zvekare madunhurirwa vekunzi vana Samanyanga. Saka vaitengesa zvavaisadya ndokudzeyana samanyaka. Saka muchaona kuti chimiro chevaera nzou, mapfekero evaera nzou anga asina kufanana nevamupfekero evamwe munzvimbo dzakasiyana. Vakavapa mucherechedzo kufananidzwa nenzou kusiyana nevanhu vakawanda asi vese vanga vabva kuGuruswa. Iyi ndoo mimwe miti inowanika muno mudande kwedu tinodziti sosoti kungowanikwa nenzou iyi miti inongopurura ichidya kamuchero kamuri kuona aka ibva kanoita brown brown in color This fruit is so delicious as for health and stuff uko ndibvisei uko to what i understand kakanaka i'm so happy kuti ndakawanawo kuno kudande akakomborerwa masango edan this tree is so delicious kuchiri kuwanikwa zvakadai musosoti zvinhu zvinonetsa wamwe wacho havasi kutodya nokuda kwekusaziva zvakangofanana kana nomumachechi matinonamata mune vakuru vanouya nemitemo inototsikirira kunyange vamwe vana vasina zvavanoziva saka ndinototi ndinotofunga kuti kushaya kutoziva wanotaura wanongoti mutupo wako ukaudya unodonha mazino Saka handizive kuti wese wakadonha mazino inyaya yekuti wakadya mutupo yawo here? Nekuti kuno wamwe wanenge wakatongodonha mazino wasina kutongodya mutupo. Zvinhu zvinotongozikana kuti mazino anodonha. Kunzima kakhulu ukukhuluma ngamasiko anamhlanje like we talk about globalization. Yeah, njengoba sikhuluma ukuthi khona indaba yamasiko iyachabalala mihla ngemihla ngoba abantu bathatha amasiko entshonalanga that is western culture

ungakhuluma ukuthi ngiyinyanga ubonakala njengomuntu okanye ungumthakathi you are satanist you are something you are demonic but we need also to revive our cultural values and speak about ukuthi amasiko esintu atshoni we are what we are because of our culture our yesterday we say yesterday today and tomorrow ah mutupo ndinoona sekunge yakanyanya kukoshera kumadzinza uko kuti kana mutupo uchinzi tembo hwetembo wanenge wane ukama kana pakava nezvinonetsa paukama munokwanisa kugara muchironga muri pamwe chete sedzinza kana kuti semhuri saka ndoona sekunge ndo zvakakoshera mitupo zvoui mhuka inoda runyararo ukaiona yakati pfii pakadai izvi another character yenzou Tese tinozviziva kuti moto represents hondo. Moto pachitsikirwo chedu is the strongest weapon of war. Naizvozvo nzou inotinhwa nemoto. Batidza moto panzira yenzou inoshaya nyenyeredza. Nzou haiswederi pane moto. kwete nekutyaba it respects noise ndosaka muchiona vagari vekwadzinogara chero nhasi vanovesa moto kumapeto kwemunda ndovaipinda ipapo kwete nekutya like i said before an elephant is against noise masango edande imhosva huru kuapisa nokuti kutanga moto isaini yekutanga hondo Vangani venyu vanopesana neni apa panyaya yemoto? Vana sekuru vari kumasango anogara nzou pupurira naiwo neni apa. Matunhu adzinogara, sango adzinogara, fariri moto. Mangovesa moto, nzou yototama ipapo. Ingave panzira yayo yakunyenyeredza. Mazvake mazvake marumwe rumwe mashoma mukati menzou. Ukahuru. Ekani masvinga. Masvinga vairevei? Masingairehwa ndiwo ndoyo yayo nzou. Chikare tichikura waiti kana wasangana nemukomana kana iwe mukomana wasangana nemusikana waunoda anenge achitiwo mukomana uyo oti anoda kuita imba newe anoda kuti mufambidzane kunonzi kupfimbana waitanga wavhunza mutupo wake kuti mutupo wako unoerei kuti musati maenderera mberi munei matoziva kuti zvinoita here kuenderera mberi nekutaudzana kana kuti totoziva kuti ihanzvadzi kana kuti mwana wavatete chero pakurarama kungave kwechirungu vanhu verudzi rumwe chete havaroorani nemhaka yei nekuti kando panobuda zvirwere zvinonzi hemofilia yekuti vanhu vatorana vane majini ari close to each other mera nzou
e, pano zvinotenderwa nozvisingatenderwe e, tomboti munhu ukaroora iri nzou ukaroora nzou iyo uri nzouwo e, pano

but ndizvo zvati zvakakosherei and kudetemba haa izvo zvandizvosiyi manje as for me ndaona igai wandinoona zviona kuti ari kumita maqualities angu andinoda ini tonzi tiri kuyera mutupo waani ari kuyera nzou just like me Ah, to be honest with you inini ndinoroorwa naye just because i don't know effect yazvo kuti ndikaroorwa nemunhu anoyera nzou inchiyera nzou chii chinoitika i don't know i don't know that saka atomboita mukomana ari ari kusuta zvake maqualities angu wandiri kuda nemoyo wangu yese achishanda ari responsible uh, to be honest with you ini ndinotoroorwa naye besikhuluma ngokuthi khona nxa ungahlangana lo muntu wakho mhlawumbe ehlangane eharare kobulawayo ngundlovu yena uzabe sithi khona i'm emkandla and then we say ah, um, umalinga but you are just endlovu so nxa lathandana lingazali bekukhitshwa inkomo emnyama that we kucheka ukama ngishona ukuthi lichithe ubuhlobo so maybe you can continue to marry sekuno kuchamhembe kweafrica kwamunoti imi southern africa mhuka imwe naimwe ine dzinza nemutupo wainomiririra Saka hatingadi kuti isu titi eh, technology yatisiyisa chigariro chedu kana kuti magariro edu netsika dzedu zvakafanana nechitendero futi isu tisinoita tiza tega tsika nemagariro tisu tega tinoita rasa mitupo namadzinza edu napapfupi ndoo zvandanga ndakakubatirai nhasi ndiri mudunhu revaira nzoo vana Samanyanga. Ndisati ndaenda ndochikusiirai zviri pachena izvi. Ndochiuya kupindira nyaya yangu. Ndevapi vaera nzou vatinavo vatino celebrater mu Southern Africa? People like um, in arts, Jays Marabini Ndlovu from Filabusi, Mahlavaithwale, Joshua uh, Malinga Ndlovu, the former mayor of Bulawayo. Our own legend, Oliver Mtukudzi, Anga ari wedande ndanyeba here maivaziva samanyanga can I give you one more ndodzika here kumandevere sembuya kona ematebeleland Peter Ndlovu madinda Ndlovu Adamski ave kumadinda ndokava vari pamatebeleland maayoka here masuperstar I can mention men but to support my research I've given you few vairanzou ivavo